Robin. Eli, Joël. Hat Dir schonn eng Kéier eng Fantasie mat enger Persoun, vun där Der am Fong iwwerhaapt näischt wëllt? Jo, leider schonn, an et war bëssi verstéierend. Jo, ech och, besonnesch emol esou an Dreem. An dann hunn ech mech duerno gefrot, Wat wëll mäi Gehir mer soen oder wat wëll mäin Ënnerbewosstsinn mer soen an muss ech do dorobber lauschteren? Also bei mir ass dat vläicht guer net esou kloer wéi bei Iech. Ech mengen do

Dir lauschtert déi 150. Episod vum Podcast Fir all Mënsch mat engem Kierper. Hei ass méi wéi Sex an mir si muer um enker zu drëtt, well mer en grousst a wichtegt Thema wëllen beschwätzen, nämlech d'Fro, wouhier eis sexuell Fantasien kommen An ech werfen déi Fro dann einfach mol an de Raum. Ech weess net, ob Robin oder Elie als éischt wëll äntweren, mä wat sinn dann Är Theorien, wouhier sexuell Fantasië kommen? Ech hunn der esou vill. An ech mengen, d'Wouerecht läit warscheinlech e bëssi an all deenen a e bëssi dertëscht a e bëssi also ausserhalb vun deem. Mee nee, ech denken, datt dat zimlech vilfälteg ass, wou déi hierkommen. Elie, du bass eisen psychologeschen Expert, oder zumindest méi psychologesch Expert wéi de Joël an ech. Hues du e gudden Input zu där Fro? Jo, ech mengen, dat ass eppes, wat scho vill Leit sech gefrot hunn an och vill Leit bësse sou hir Theorien haten, déi awer net onbedéngt ganz fundéiert waren. De Freud zum Beispill huet geduecht, dat eis sexuell Fantasien aus der Kandheet kommen. dat se vill mam Ödipus-Komplex ze dinn hunn a mat eben deene Saachen, déi mer als kleng Kanner gespuert hunn, besonnesch par rapport zu eisen Elteren, déi mer natierlech net ausliewe konnten, dat heescht, déi mer dann ënnerdréckt hunn an déi dann awer a Fantasien ëmmer erëm erauskomm sinn. An dat ass dann deelweis, wa mer déi net ausliewe konnten, esou schlëmm ginn, datt mer. Hysterie entwéckelt hunn. Also Fraen op alle Fall. Männer haten do kee sou ee Problem domadder. Ech mengen, déi waren och an der viktorianescher Gesellschaft méi fräi, hir Fantasië vläicht auszeliewen. An de Jung huet geduecht, d'Fantasië wieren Deel vun dem Collective Subconscious, also vun eisem kollektiven Ënnerbewosstsinn, a wier Deel vun eise Liewensenergien, dann e bësse méi spéit an de sechzeger Joren, wou Attachment Theory opkomm ass, also alles wat mat Bindung a Bindungsstiler ze dinn huet, hunn déi da geduecht, dat déi sexuell Fantasien domadder ze dinn hu wéi eng Bindungsstiler mer an der Kandheet entwéckelt hunn. Dat heescht, dat wa mer zum Beispill eng sécher Bindung hunn, dat mer dann éischter méi normal Fantasien hunn, dat heescht, dat Mais wëllen ëm anerer këmmeren an och wëllen, dat anerer sech ëm eis këmmeren an dat, wa mer awer elo onsécher Bindungsstiler hunn, dat da mer Fantasien hunn, déi méi Richtung Dominanz ginn a kontrolléiert ginn oder kontrolléiere wëllen. Dat ass awer alles och guer net esou wëssenschaftlech beluecht. Et ginn ëmmer nach Leit, déi dorunner gleewen, déi dat och esou notzen. Da ginn et och Leit, déi mengen, dat einfach Saache sinn, déi mer an der Kandheet vläicht erlieft hunn. awer dee Moment net ausliewe konnten, bëssen sou wéi déi Theorie vum Imprinting, dat een einfach dat mat sech dréit, wat een dann sou an der Kandheet erlieft, bësse wéi d'Gänsen, déi der éischter Persoun nolafen, déi se gesinn an da mengen, dat wier hir Mamm. Vläicht ass do eppes drun, dat ass och schwéier nozeweisen, well do kann ee sech jo dann och net méi wierklech drun erënneren, wann een mat zwee, dräi Joer vläicht eppes erlieft huet an an dat sexy fonnt huet. Kann awer sinn, well do war jo vläicht awer eng physesch Erreegung dee Moment, déi ee gemierkt huet, déi ee gespuert huet. Dat heescht, do, do gëtt et ganz vill. Ass awer schwéier ze soen, ob dat wierklech och esou, esou ass oder ob dat just wëll Fantasien da vu verschiddene Chercheure sinn, déi déi Bicher geschriwwen hunn dat da, an dat dann einfach néiergeschriwwen hunn. Wahrscheinlech och schwéier fir do Experimenter ze man, beziehungsweise einfach onethesch. Also ech muss jo perséinlech soen, dass all Kiers wann ech dem Freud säin Numm héieren, da rulle mer d'Ae bal aus dem Kapp eraus. Ech mengen hien huet ganz vill vu sech selwer a seng Theorien bruecht. Ech fannen dat mat der Reflektioun vun engem selwer, mat zum Beispill Kontroll ofginn oder Kontroll wëllen hunn, dat fannen ech ganz interessant. An dat ass zumindest och eppes wat ech och kéint bei mir bëssi esou ofleeden, wat och mengen ech gutt a sou gesellschaftlech Rollebiller an och sou dee Wee wéi d'Gesellschaft Fantasien a Rollen, Biller an a Geschlechterrollen andeelt, passt oder passe kann, mee awer och net ëmmer. Also et gi sou honnertdausend Theorien an dat ass och als eng Persoun déi ganz vill Theorië studéiert, mee sou de Problem mat Theorien ass jo och ëmmer, datt se probéieren universal ze sinn an heiansdo e bëssi vernoléissegen, datt et ni eng Theorie wäert ginn déi op all Mënsch zoupasst, well einfach Mënschen sou wahnsinneg verschidde sinn a verschidden Erfahrungen hunn, mee déi gefält mer zimmlech gutt. Et gëtt och nach d'evolutionär Psychologie, déi déi bësse probéiert ze erklären, wéi een eist Verhale verstoe kann a wéi dat gemaach huet, dat mer eis esou entwéckelt hunn, wéi mer eis entwéckelt hunn. Déi soen, dat Männer éischter Fantasien hunn, wou se da vill verschidde Partner, innen hunn, well dat einfach gutt ass fir d'Fortpflanzung, well Männer einfach vill. Spermien hunn, déi se verdeele kënnen an dat dann einfach mécht, dat se biologesch sech méi verbreede kënnen an dat Fraen éischter Fantasien hu vun engem Partner, dee vläicht méi dominant ass, dee se och vläicht beschütze kann an och dann eventuell d'Kanner beschütze kann an och dann do ass, fir Narung sichen ze goen an ze kucken, dat et dann der ganzer Famill gutt geet. Dat ass eppes, wat och eng Zäit ganz beléift war, wat awer mengt elo guer net méi esou an eise queer feministesche Kontext passt. Jo, an ech mengen, dass dat awer ausserhalb vun eisem queer feministesche Kontext nach oft ugefouert gëtt, déi Idee. An dat ass fir mech och d'Fro, esou, wat war fir d'éischt do, d'Hong oder d'Ee? Ass et wierklech dee biologeschen Urtrieb, esou nature, oder ass et nurture? well einfach mer an engem Kontext grouss ginn, wou Männer opgrond vu Rollebiller a Patriarchat einfach en Drock empfannen an hinnen Drock gemaach gëtt, fir esou potent wéi méiglech ze sinn an hir Sat ze seeën, well dat halt ass, wat Männer, richteg Männer maachen, fir hir Männlechkeet ze beweisen, während Frae bäibruecht gëtt, fir méi passiv ze sinn an ze empfänken an och Ne, den Mann dee vill Sex huet ass en Hengscht an d'Fra déi vill Sex huet ass eng Houer. Also ech sinn an där ganzer Debatt ganz kloer méi op der Nurture Säit. Wat war fir d'éischt do, d'Biologie oder d'Theorie zur Evolutiounsbiologie oder de gesellschaftleche Kontext aus deem dann déi Evolutiounsbiologie erauskomm ass? An ech mengen, dat ass och schwéier ze klären, well déi ganz Saache jo och schonn, also dat ass jo net alles gëschter oder virun honnert Joer opkomm. Dat si jo wierklech Ideeën, déi scho säit Joerhonnerte, wann net souguer Joerdausenden d'Mënschheet begleeden a sech och ëmmer erëm entwéckelt hunn, awer dann trotzdeem awer an hirem Kär zimmlech konstant bliwwe sinn. Wat och u sech interessant ass ze beobachten duerch d'Geschicht. Mhm. Wat ech ëmmer erëm interessant fannen ass bei der Evolutiounsbiologie, do kucke mer am Fong op eis Gesellschaft an mir projezéieren dat dann op biologesch Fakten, déi mer gesinn oder gesi wëllen. Also oft geet jo dann och esou, jo, dat war deemools an der Steenzäit oder nach méi fréi waren d'Begebenheeten esou. A mir wëssen awer ganz wéineg doriwwer, wéi déi mënschlech Gesellschaften deemools ausgesinn hunn. Haut kënnt een ëmmer méi drop, dat zum Beispill Sou déi Geschichte vun, d'Männer sinn op d'Juegd gaang an d'Fraen, déi si sammele gaang an duerfir kënne Männer sech gutt orientéieren an d'Fraen sinn éischter op d'Detailreich fir kënnen déi gëfteg Planze vun deenen net gëftegen z'ënnerscheeden. Also, an da fënnt een iergendwéi ganz vill Knache vu Leit, déi offensichtlech op d'Juegd gaange sinn, déi wahrscheinlech weiblech wäeren an da maachen déi ganz Theorien op eemol kee Sënn méi. Et ginn och ëmmer méi Studien oder ëmmer méi Chercheuren, déi déi soen, datt warscheinlech fréier, éi d'Monogamie iwwerhat opkomm ass, et vläicht och esou war, datt vill Orgië waren an datt dann och ganz vill Persoune mat Penis dann Sex hate mat där Persoun mat ee Steck, déi grad fertil war, einfach fir d'Chancen dann nach eng Kéier eropzesetzen, dat dann och eng Schwangerschaft entsteet an dat wahrscheinlech de ganze Grupp sech dann och ëm déi Kanner gekëmmert huet an vläicht och guer net sou kloer war, ween dann de Papp oder eben déi Persoun mat Penis war, déi dann biologesch dat Kand mat gemaach huet. Vläicht erkläert dat och, firwat dat sou vill Leit Fantasien hunn iwwer Gruppesex oder Orgien oder soss iergendwéi Schema, wou ganz vill Leit openeen treffen an et wëll emhier geet a mer hu sech dee brave Sex zu zwee als Vanilla definéieren an vläicht bestëmmt sécher och fir verschidde Leit Fantasië sinn, mee et awer och net onbedéngt dat eenzeg ass, wou d'Leit sech iergendwéi interesséiere fir. Ok, mä komm mir gi mol einfach e bëssen dovunner aus, datt mannst een Deel vun deem, wat mer esou als Fantasien hunn oder entwéckelen, datt se iergendwéi aus der Gesellschaft kommen oder aus deem, wéi mir, wéi mir esou opwuessen. Ech hunn grad, wou s du soos Orgien an wou s du soos Leit, déi vläicht als Fantasie hunn, an enger Zweeër-Bezéiung ze sinn, hunn ech iergendwéi missen un Nonnen denken. An dat ass jo och eppes, wou vill Leit, mengen ech, oder wou alt oft, öfters virkënnt, esou dat d'Leit e bësse sou e Fetisch mat Katholizismus hunn, wou ech mer jo schlecht virstelle kann, dat deen aus der Evolutioun eraus giff kommen. Mee jo, wou, wou sinn dann sou Ärer Meenung no Är Fantasien hierkomm? Hutt Der vläicht e puer Beispiller? Oh, also ech mengen do ginn et sou zwou Aarte vu Fantasien, déi ech hunn. Ech mengen et léisst sech gutt andeelen a Fantasien déi ech will ausliewen an déi ech och méi bewosst mer opbaue selwer a Fantasien déi mer méi onbewosst an de Kapp sprangen an déi ech och an deenen allermeeschte Fäll och net wëll ausliewen. Also zum Beispill Fantasien déi ech will ausliewen Wann ech eng mega süß Persoun kenneléieren, mat där ech och déck gutt viben an wou mer esou dat Geknisters tëscht eis hunn, dass awer nach näischt geschitt, dann sinn dat Fantasien mat där Persoun. Oder wann ech eng sexuell Erfahrung hat, wou vläit ganz softly e Kink mat dra war, deen ech nach net esou wierklech, deem ech nach net esou wierklech begéint war an deen ech nach gäre wéilt ausliewen an wierklech och méi ausprobéieren. da kann ech mer dat schonn esou fantaséieren, ier ech dat, ier ech dann d'Geleegenheet hu fir dat auszeliewen esou. Dat heescht esou Desires, Saachen déi ech wëll a wou ech. Geet halt grad net an da sinn halt Fantasie schéin fir dat esou ze bridgen. An ech mengen op der anerer Säit si sou Fantasien déi esou méi déif a meng Psych ginn, déi och sech vill méi intrusiv ufillen, also déi ech och net onbedéngt ëmmer wëll, wou ech net d'Kontroll driwwer hunn op se optauchen, déi sech och heiansdo immens ufillen, wéi wa se grad a mäi Space giffen andréngen, ouni dass ech dat onbedéngt wëll, a scho bal esou stéierend, an déi och heiansdo wierklech, jo, déi ech och net ëmmer, also déi ech meeschtens net wëll ausliewen. Heiansdo ass dat einfach, mengen ech, mäi Gehier, wat bëssi weird ass, Ech menge jiddwereen huet dat, oder hat dat schonn eng Kéier, dass ee vläicht eng Kéier e Sexdram hat mat deem enge Klassekamerod oder mat engem Proff oder mat enger random Persoun, déi een nach ni ugekuckt huet a wou ee sech iwwerhaapt un d'Thema Sex geduecht huet a wou déi dann op eemol an enger Fantasie nuets um zwou beim Masturbéieren oder nuets an engem Dram optaucht, oder Fantasien, déi manner intrusiv sinn, mee déi ech awer trotzdem ni géif ausliewen. An ech mengen, dofir war ech och virdru sou, ok, dem Elie säin Dénge vu Kontroll fannen ech schonn interessant, och well meng Fantasië sech och mat der Zäit entwéckelt hunn. Also ech kann och elo, bon, Natierlech huet een ëmmer e klenge Bias dran, wann een eng nei Informatioun, eng nei Theorie huet an da kuckt een esou op seng Vergaangenheet zréck. Nennt sech e Confirmation Bias. Mee et ass am Fong d'Theorie dohannert, dass, dass wann een eppes léiert, dass een da esou ass, oh mäi Gott, jo dat passt an dass dann deng eege Perceptioun vun der Welt a vun dengen Erënnerunge sech esou upasst fir déi nei Theorie ze confirméieren. Mee wann ech awer elo drun. Zréckdenken, ech hat eng Zäit, wou ech immens vill Fantasien drëm hat, wou ech vill méi dominant war a wou et vill méi drëm gaangen ass, fir Persounen ze dominéieren. An dat war an enger Zäit, wou ech relativ wéineg Kontroll a mengem Liewen hat an och d'Gefill hat, dat net kéinen a menger Sexualitéit auszeliewen an och a menger Sexualitéit net esou ëmmer d'Kontroll. driwwer ze hunn an elo wou ech an engem Ofschnëtt vu mengem Liewe sinn, wou ech ganz frou sinn iwwert déi Kontroll déi ech iwwert mäi Liewen hunn an och iwwert Kontroll an déi gutt Relatioun zu menger Sexualitéit déi ech hunn, datt ech méi dozou tendéiere fir Fantasien ze hunn, wou ech halt d'Kontroll wierklech ofginn, woumat ech mech an der Realitéit nach heiansdo wierklech schwéier dinn opgrond vum Trauma. An heiansdo bis zu engem gewëssene Punkt sinn dat Saachen déi ech scho giff ausliewen, awer dann och hensdo Saachen déi ech nimools giff ausliewen, well ech einfach weess et wier net sécher oder mir kéint geschued ginn oder ech kéint engem schueden an ech wëll dat net ausliewen oder ech fille mech och einfach net confortabel domat dat auszeliewen. An déi Saache kënnen da ganz guer einfach just Fantasië bleiwen déi mer Einfach hensdo als Gedanken oder beim Masturbéieren oder wat och ëmmer Freed bereeden a sech gutt ufillen a sech och hensdo souguer heelend ufillen oder bal als verschaffend ufillen. A gläichzäiteg weess ech awer och, dass dat ganz gutt seng Plaz a menger Fantasie huet an ech dat net sollt mat an d'Realitéit eriwwerbréngen. Wéi ass dat bei Äerch? Ech mengen effektiv, dat villes an engem Alter vläicht geschitt ass, wou mech net méi esou drun erënneren, well een einfach net esou kloer Zäitraumerënnerungen huet, wéi een dat méi spéit am Liewen huet. Ech froe mech, ob verschidde Fantasien net einfach doraus entstan sinn, dat et Saache waren, déi verbuede waren an déi tabu waren an un deenen ech vläicht guer net esou interesséiert war, mee wou ech awer vläicht iergwéi virwëlzeg war a wou ech dann zimlech séier gesot krut, nee dat mécht een net oder dat ass eekleg, hal op domadder oder dat doe weist ee kengem oder wann, da mécht een dat wann een eleng ass. An an dat dat dann esou dat dat Verbuedent oder dat Tabu iergwéi gemaach huet, dat dat ech et vläicht eng Zäit mol iergwéi ënnerdréckt hu well. da si awer e bravt Kand a mécht een dat, wat déi Erwuessen, déi alles wëssen, engem soen, an datt dat dann vläicht iergendwann zu enger Fantasie ginn ass. Dat si vläicht éischter Fantasien, déi mer elo net esou Angscht maachen an déi ech, meng ech, och deelweis dann awer, wou ech bis erwuesse war an wou ech och konnt entscheeden, dat vläicht ausliewe konnt oder op alle Fall mol teste konnt, ob dat och wierklech eppes ass, wat mer Spaass mécht oder wat mech interesséiert oder ob et wierklech dann eng Fantasie bleift, déi vläicht och fortgeet dann, wann een et bis probéiert huet. Ech mengen, als. Als Jugendlechen, do ware vill Fantasien einfach op de Kontext bezunn, well et war einfach déi Zäit zimmlech bockeg, vill Hormoner, villes wat ee wollt, mee wat een net onbedéngt kritt huet, besonnesch als sou typesch pubertär, männlech geliesen, éischter introvertéiert Persoun, wat sech dann einfach éischter sou a Fantasien verwandelt huet, einfach vläicht well ech, wann ech hätt kënnen, et och einfach ausgelieft hätt, mee dat einfach net konnt dee Moment. Ech hunn zum Beispill eng eng Fantasie an der Schoul, ech mengen déi déi ech eng Zäit laang hat, dat war dat wa mer sexuell Opklärung haten, dat dann d'Proffin oder de Proff gesot huet, sou mir üben dat elo praktesch an dat mer eis dann all ausgedo hätten an aplaz dann ee Cours ze hunn, wou mer theoretesch an de Bicher kucken, wéi wéi dat geet an an sou, dat mer dann einfach dat praktesch gemaach hätten. Ech mengen dat hätt mech och dee Moment net onbedéngt gestéiert dat ze maachen. Ech wier wahrscheinlech immens schei gewiescht a fortgelaf, wann et wierklech dozou komm wier. Ech mengen, dat ass eng Fantasie, déi einfach aus dem Kontext komm ass, datt ech mega bockeg war. Ech mengen, dat ass deelweis ëmmer nach de Fall. Et geet ee vläicht duerch Phasen, wou een éischter méi traureg oder roueg ass a sech da méi no Zouneigung an Intimitéit seent an dat da vläicht a Fantasien éischter opkënnt. An da Phasen, wou ee vläicht besser drop ass a gutt Wieder ass an ee méi dobaussen ass an een dann och méi Energie huet an dat dann an d'Fantasien afléisst. Dat ass mega witzeg, wat s du grad gezielt hues. Ech hat also warscheinlech an deem selwechten Alter relativ ähnlech Fantasien, déi awer, mengen ech, nach e bësse méi mat Friembestëmmung ze dinn haten, wat ech ganz spannend fannen, well dat haut bei mir quasi guer keen Thema méi ass, deemools awer allerdéngs schonn. Also ech fannen dat och, och spannend, wéi sech dat esou am Laf vun dem Liewen oder der Jugend esou kann entwéckelen. Also wat ech ëmmer ganz spannend fannen, dat ass, dat ech eng Zäit laang zimmlech vill iwwer BDSM-Praktike gelies hunn, esou am Internet, op alle méigleche Säiten. Also ech weess net, ob déi Säite gëtt et haut wahrscheinlech, si gesinn haut wahrscheinlech genau genau esou d'selwecht aus, an iergendengem schrecklechen Ufank-Nuller-Jore-Layout wéi deemools. wou een einfach nolese konnt iwwer verschidde BDSM-Praktiken, wou Leit sech deelweis dann och an esou Foren ausgetauscht hunn a sou weider an ech hunn dat ëmmer faszinéierend fonnt, mee sou wéi ech deemools vill Saachen einfach faszinéierend fonnt hunn, also ech wollt elo soen, dat éischt wat mer an de Kapp komm ass, sou wéi ech Verschwörungstheorie faszinéierend fonnt hunn, also ech hunn gären doriwwer gelieft, mee ech hunn dat net praktizéiert an bei BDSM wär dat genau sou, just dat et. bei BDSM, anescht wéi bei Verschwörungstheorien, iergendwann selwer eragerutscht sinn. An dat fannen ech ganz spannend, datt ee sech dann länger mat eppes beschäftegt, sech denkt, oh dat ass am Fong näischt fir mech, an dann op eemol gëtt esou de Schalter ëmgeluecht. An ech denken, datt dat bei ville Fantasien esou ass. Bei verschiddenen Weess ech effektiv wou se hierkommen, also wat mech a menger, vläicht a menger Kandheet net, mee a menger Jugend geprägt huet an wisou dat esou ass. A bei aneren hunn ech keng Anung. Dat ass also, dat ass einfach, deelweis mengen ech ass et och einfach Zoufall an deelweis sprangen déi Saachen een halt un. Ech muss soen dat ech keng bis wéineg Fantasien hunn, déi ech wierklech esou, wéi s du dat, Robin, beschriwwen hues, wou ech esou géif soen, Ö, dat wëll ech net. Do hunn ech vläicht ganz gutt Kontroll iwwer meng Fantasie dann oft, mä vläicht ännert sech dat jo, nodeems ech dat elo ausgeschwat hunn an et domadder iergendwéi zunichte gemeet hunn. Jo, wat ech soss nach spannend fannen ass, wou generell esou Leit hir Fantasien hierkréien. An ech mengen, nieft deene Saachen, déi ech elo scho gesot hunn, also dat een iergendwéi esou geziilt Saachen, oder net esou geziilt, mee dat een eben iwwer Saache stolpert a sech dann se interessant fannt, sinn et jo och oft Medien, also Bicher. Ech mengen, datt Fan Fiction och eng ganz grouss Roll spillt bei Bei der Entstehung vu Fantasien vu ville Leit, Filmer an dann natierlech och iergendwéi Pornoen, also ech mengen do maache mer kengem iergendeppes vir, datt vill Leit halt einfach Pornographie konsuméieren an doduerch halt och einfach Ideeë kréien. An wat ech ëmmer ganz spannend fannen, dat ass e bësse sou den Austausch mat Leit, also wann ee flirte oder wann een eben op. op Dating, Apps oder Säiten ass an do mat Leit iwwer hir Fantasië schwätzt, do kënnt een dann heiansdo drop, Ah, okay, wow, dat do, dorun hunn ech nach ni geduecht, mee dat kinnt awer immens spannend sinn. An dat ass fir mech nach enker bësse sou eng ganz aner Beschäftegung mat sou engem Thema, wéi elo einfach just dréchen iwwer eppes liesen, well ech och d'Gefill hunn, datt et dann op méi eng perséinlech Ebene kënnt a well et vläicht schonn dann direkt d'Fantasie, haha, méi ureegt, wann een halt direkt mat enger Persoun schwätzt. An Ech mengen, déi einfachst Saach wär eppes rauszefannen, ob et eng Fantasie vun engem ass oder net, oder vläicht da Fantasien ze kréien, dat ass effektiv Saachen ausprobéieren. Robin, du has dat schonn e bëssen esou ugedeit, dass s de Saache gemeet hues an dann ass quasi méi eng grouss Versioun dovunner an dengem Kapp entstanen. Jo, dat ass mer scho e puer mol geschitt. An ech fannen, dat ass ëmmer esou en duebelschneidegt Schwäert, well heiansdo hunn ech och Fantasien, déi ech am Fong kéint an der Realitéit ausprobéieren, déi ech ganz bewosst net an d'Realitéit ëmsetzen, well ech d'Fantasie esou schéi fannen an d'Fantasie mer esou perfekt erschéngt, dass ech d'Gefill hunn, dass et net an der Realitéit dozou komme wäert, dass et esou gutt wäert sinn. Mee ech hat awer och schonn d'Erfarung, dass ech einfach dann, wéi gesot, virwëtzeg gi sinn a mer dat esou virgestallt hunn an da vläicht och an där Fantasie net esou ganz wosst, wat ech domat soll ufänken, mee éischter esou d'Idee dovun ultra unzéiend an erreegend fonnt hunn. Also Fantasië si jo net Onbedéngt ëmmer Biller oder Videoen, déi ee sech kreéiert. Et ka jo och einfach nëmmen e Konzept vun eppes sinn, wat net esou visuell ass. Zumindest fir mech. Déi hunn ech da schonn an d'Realitéit ëmgesat an dann hannst hunn ech dat och mega cool fonnt an hannst war ech da esou, ah nee, dat hei war eng Saakgaass. An dann hat ech déi Fantasie och net méi. An ech fannt dat am Fong ganz schéi, well ech fanne Fantasië kënnen eis och vill iwwert eis selwer verzielen a sinn och bëssi esou eng Reflexioun vun esou Vergaangenheet, Präsens an Zukunft, zumindest fir mech, sou Fantasien, déi ech zum Beispill net giff ausliewen. Ech hunn heiansdo immens gewaltvoll Fantasien, wou och mir vill Gewalt ugedo gëtt, déi och heiansdo kënnen immens verstéierend sinn. An ech weess einfach, dass dat doru läit, dass ech einfach immens vill Gewalt a mengem Liewen erfaren hunn, och an engem sexuelle Kontext. an dass mäi Kapp dat och deelweis sou verschafft. A wat ech mat deene Fantasië maachen, esou wa se a menge Fantasië bleiwen, ech si mëttlerweil um Punkt, wou ech dat akzeptéieren, ass halt sou, mee ech weess och ganz genau, dass dat eppes ass, wat just ok ass, wann et eng Fantasie bleift a wou ech mer just kee Kapp muss drëm maachen. wann dat och just a mengem Kapp bleift, a wou ech mech awer giff wierklech a Gefor bréngen an och wahrscheinlech als, wann ech dat giff wierklech an d'Realitéit ëmsetzen, och giff mäin Therapeut sech Gedanke maachen iwwert mäi mentaalt Wuelbeginn an deem Moment, mäi mentalen Zoustand, well ech jo weess, dass dat net gutt fir mech wier. Jo, et ass och heiansdo natierlech e bëssi esou e Spill, grad mat munche Kinks, dat hat ech nach net esou oft, mee ech ka mer virstellen, dass grad mat munche Kinks ech vläicht och giff Déi Linn bësse schwéier ze lafe fannen, also fir do d'Balance gutt ze halen, esou ok ass dat hei elo e Kink deen ech hierwëtzeg sinn, deen ech sécher kann ausliewen oder ass dat eppes wat vläit méi wat ech vläit éischter net sollt ausliewen, well natierlech och meng, also Meng ganz Sexualitéit ass natierlech och dovu geprägt, vu menge vergaangenen Erfahrungen, net nëmmen, mee och. An 't ass dann och esou net alles, wat mat menger Vergaangenheet ze dinn huet. Also ech hat och schonn Erfahrungen, déi ganz definitiv och Vergaangenheetsbewältegung waren an déi awer mega gesond waren an déi mega healend waren. An 't ass halt heiansdo esou eng schwéier Ofwägung vun, okay, Wou kënnt et hier éischtens? An dann aus deem Ursprong, kann ech dat gesond ausliewen an kann ech och mat mer eens ginn, fir dat gesond auszeliewen, wann ech weess, dass et wahrscheinlech zu engem groussen Deel aus immens gewaltvollen Erfahrunge kënnt? Meeschtens man ech mer och éierlech gesot net esou e Kapp dorëm, well wann ech mer ze vill Kapp ëm Sex maachen, da geet et souwisou net an dann mécht et mer souwisou kee Spaass. An soulaang ech mech wuelfille mat Leit an ech an engem Zoustand sinn, an deem ech consenten kann, a virun allem wann et ëm Kink geet, dass ech am Viraus consenten, virun enger Scene, an dann mäi Consent sech nëmmen nach kann zeréckbeweegen, mee net no vir, also dass ech just nach ka soen, hey, ech weess, ech hu gesot, dat do wéilt ech, mee ech wéilt et awer net méi, amplaz dass ech am Eifer des Gefechts soen, ah, am Fong sot ech, dat hei wier meng Grenz, mee komm, mir gi lo awer nach weider. Dat heescht, soulaang ech an deene Rahmebedingungen a mat deene. consensual rules, also mat där consent culture operéieren, halen ech mech relativ sécher. An dat ass jo am Fong dat Wichtegst. An ech halen och aner Leit domat sécher. An ech fannen, dat ass nach méi wéi Fantasien. Esou gëtt ëmmer erëm déi Diskussioune vun, oh, wouriwwer däerf ee fantaséieren a wouriwwer net. An zumindest a menger Meenung, et kann een iwwer alles fantaséieren. A wat wichteg ass, ass, wat een doraus mécht. Ech mengen, do komme mer dann och op e Gebiet vu wou zum Beispill mat Stroftäter oder Leit, déi wëlle verhënneren, datt se Strofdote begoen, zum Beispill wann et an d'Feld vu pädophile Neigungen geet, wou Leit kënne sech professionell Hëllef huele fir ze soen, hey, ech hunn déi pädophil Fantasien, ech wëll déi och net, mee virun allem wëll ech kengem Kand schueden, wéi kann ech mat deenen ëmgoen? An da kann och dorop geschafft ginn, fir Weeër ze fannen, fir déi Fantasië esou auszeliewen, datt keng Mënschen dobäi zu Schued kommen, wéi zum Beispill Masturbatioun zu Fantasien. Ech wollt nach kuerz zum Thema Trauma zeréckkommen. An ech fannen et wichteg ze soen, datt heiansdo, wann een eppes Traumatesches erlieft huet an da vläicht och, Deel vum posttraumatesche Stress ass, dat een ëmmer erëm Flashbacks huet, déi intrusiv sinn an immens onangenehm an wou de Kierper an Nervesystem sech och erëm genau esou aktivéiert wéi während dem Trauma an een dann och wierklech ënner Stress an Angscht steet. An ech géing dat elo net onbedéngt als Fantasie kategoriséieren. Wann een awer zum Beispill eppes Traumatesches erlieft huet an et fäerdeg bréngt, et ze verschaffen an dann an der Fantasiewelt sech zwar vläicht dorunner ze orientéieren, awer een anert Enn ze fannen oder an enger Situatioun, wou ee vläicht dee Moment d'Kontroll net hat, an der Fantasie d'Kontroll ze iwwerhuelen an esou aus där Situatioun eppes Neies ze maachen, wat engem selwer méi entsprécht, dann ass dat, mengen ech, eppes, wat gesond an och wäertvoll ka sinn a wat, mengen ech, och ee gudde Coping Mechanism fir den Trauma ka sinn, also eng eng gutt Aart a Weis dann och fir domadder ëmzegoen. An ech mengen, grad BDSM zum Beispill ass eppes wat do immens wäertvoll ka sinn, wann een et richteg mécht, dat een, Robin, wéi s du sees, virdrun iwwert Zeen schwätzt a kuckt, wat wëll ech, wat wëll ech net, wou consenten ech a wou net, an dann zwar iergendwou consensually d'Kontroll ofgëtt. awer zu all Moment och kann Stopp soen, wann et awer ze vill gëtt. Dat heescht, een u sech am Gronn awer nach d'Kontroll huet, déi ee vläicht eng Kéier fréier net hat. Jo, genau, dat ënnerschreiwen ech ganz. An och do kënnen eis Fantasien eis, wéi gesot, vill iwwert eis verroden an, ech menge, vill iwwert eis selwer bäibréngen. Wann et elo net onbedéngt ëm Saache geet, déi ee vläicht net däerf maachen einfach oder op kee Fall wëll maachen, mee vläicht éischter Persounen oder Persounegruppen. Et gëtt jo vill esou Fantasien oder och Fetischer, déi Leit entwéckelen, déi mat dem Ausgesinn vu verschiddene Leit ze dinn hunn, zum Beispill, ech weess net, rout Hoer, A Rotoua ass elo keen immens gutt Beispill, well dat, wat ech als nächst wollt soen, do geet et éischter dorëms, okay, wann s de elo Leit kritigéiers wéinst eppes, wouwinst se diskriminéiert ginn, da kann dat gären deng Fantasie sinn, mee pass halt op, wéi s de deene Leit duerno begéins. An also net jiddwereen, deen an denger Fantasie virkomm ass oder wou änlech Leit an denger Fantasie virkomm sinn, wëll Deel vun där Fantasie sinn a muss een einfach dann Dat Trennen, also dat, wat en, wat ee selwer sech beim Masturbéieren oder einfach esou beim Ronderëmfantaséieren sech geduecht huet, an deem, wat real life ass. An do gëllt et awer menger Meenung no einfach opzepassen, dat een net Leit fetichiséiert a sexualiséiert an zu Sexobjete mécht a sengem Kapp an dann herno mat deem Mindset duerch d'Welt spadséiert a mengt esou, jo, well ech dat gutt fonnt hunn, muss jiddwereen dat gutt fannen. Also do ass einfach en Ënnerscheed ze maachen. Jo, an och sech einfach kloer maachen, dass déi Fantasie déi Fantasie ass an net nécessairement eppes mat der Realitéit ze dinn huet. Et ass jo och ëmmer erëm eng vill diskutéiert Fro, Ass et ok, wann ech op Persoun X a mengem Liewe masturbéieren? An ech denke mer do, Jo, absolut, mee ziel hir vläit net dovun. Sou, ech denken, dass all Mënsch op jiddweree ka masturbéieren, whatever floats your goat. Mee den Ënnerscheed ass halt doran, wat mer doraus an der realer Welt maachen. An. ob mer där Persoun dono normal begéine kënnen, als e Mënsch, wéi wa mer ni op se masturbéiert hätten, oder ob mer dono mega awkward sinn an där Persoun dat vläicht souguer soen a se domat uncomfortable maachen, oder ob mer mega weird dono ginn an einfach Grenzen iwwerschreiden an Also alles wat ech elo an deem leschten Deel gesot hunn, dat geet natierlech guer net. Mee Mhm. wann et der Spaass mécht op Persoun X oder Y oder Z ze masturbéieren, du kanns där Persoun duerno ganz normal begéine wéi e Mënsch a se net objektifizéieren a sexualiséiere géint hire Wëllen an hirer Presenz, gesinn ech net onbedéngt e Problem dermat. Am Géigendeel kann dat jo, wann ee mat där Persoun eppes huet oder wann ee grad am gaangen ass sech unzenäheren un déi Persoun an dann Fantasien huet an een sech dann natierlech konsensuell doriwwer austausche kann, kann dat jo vläicht esouguer en Ureiz sinn fir gemeinsam Saachen auszeprobéieren an esou weider. Also am Fong kann et esouguer hëllefräich sinn an enger Bezéiung, mee Dat Erzielen muss halt dann och konsensuell passéieren. Also wann elo eng Persoun mir einfach esou aus out of the blue géif erzielen, ech hunn dat an dat mat dir fantaséiert, dann wier ech vläicht och net esou begeeschtert. Et ass vläicht e bëssen ähnlech an awer ganz anescht, wéi wann eng Persoun engem zielt, ech hunn vun dir gedreemt, An dann huet een am Dram iergendeppes ganz Komesches gemeet, wat een ni géif maachen. An dann huet een esou d'Gefill, ok, iergendwéi huet déi Persoun meng Grenze verletzt, obwuel ech net dobäi war, obwuel et just en Dram war. An do muss een dann einfach oppassen, wéi een domadder ëmgeet an datt een halt och Konsens huet, fir esou Saachen z'erzielen, wann een déi Saachen erziele wëll. Preach! Wat och spannend ass, dat ass elo e bëssen en Themesprong, ass dat d'Fantasië sech och mat der Zäit kënne veränneren. Also elo net onbedéngt mat der Zäit vu wann ee Kand ass bis erwuessen, mee einfach well eis Gesellschaften an eis Kultur sech weiderentwéckelt an da vläicht Saachen, déi virun 100 Joer nach guer net Thema waren, elo kéinten awer vläicht Thema vu Fantasië sinn. Och zum Beispill dat Saache wéi Roboter oder Sexroboter ëmmer méi eng Realitéit ginn, Saachen, dat een zimlech einfach elo ka Fantasië grafesch duerstellen ënnerhalb vu Minutte, wou ee vläicht virun 10 Joer puer Deeg gebraucht hätt a viru 60 Joer puer Méint, wann een dat schéi mat Uelegfaarf wollt maachen an et vläicht iergendwann guer net méiglech war, dat esou duerzestellen. An dat mengt ech och, eis Norme sech deelweis veränneren. Jo, also net jiddereen, den De Poopst huet haut gesot, soll ee méi Kanner maachen, dat ass ganz kloer dann him seng Fantasie, et soll ee méi Kanner op d'Welt bréngen. Wat spannend ass, dat kënnt vun enger Persoun, déi normalerweis nach ni Sex hat. Mee jo, op alle Fall, dat d'Fantasie sech och ännere kënnen. Ech mengen, et gëtt bestëmmt och en Ënnerscheed zu éi d'Leit eng Tëlee doheem haten a wou d'Leit bis eng Tëlee doheem haten. Mat dem Internet Mat der sexueller Revolutioun an de sechzeger, siwwenzeger Joren, mat de Queer Rights an Queer Visibility Movements, déi awer och een Impakt op d'Gesellschaft haten an op wéi mer vläicht iwwer Gender nodenken an iwwer Orientéierung nodenken an wat et alles fir potentiell Méiglechkeete gëtt. Also ech halen et mam Poopst wéi mat jiddwerengem, ech wëll am Fong och vum Poopst net ongefrot vu senge sexuelle Fantasien héieren, schonn hie sollt sech och dorun halen a seng Nues méi aus de Schlofkummere vun den anere Leit eraushalen. An ech fannen awer elo zu deem wat den Elie ausser dem Poopst nach gesot huet, Ech fannen och ëmmer dass et sou déi gesellschaftlech sexuell Fantasien och einfach immens vill iwwer Zäit soen an där se existéieren. Also zum Beispill wa mer elo vum viktorianeschen England schwätzen, wou e Knëchel vun enger Lady dat eroteschste war wat ee sech konnt virstellen a wou wahrscheinlech ganz vill predominantly Männer sech ganz vill virgestallt hunn, wärend se sech mat sech selwer vergnügt hunn an un d'Knëschele vun hiren Ugebetene geduecht hunn. Sou, dat seet jo immens vill aus iwwer déi Gesellschaft, mee awer och, wat esou elo mam Poopst esou déi gesellschaftlech Fantasië sinn, vun ok, d'Monogamie, déi esou am Poopst sengem Déngen, d'Monogamie, déi passiv Fra, déi de Som vum Mann empfänkt an. Dat seet jo ganz vill iwwer Gesellschaftsvirstellungen a Gesellschaftsrollen aus an dat kann ee jo och ni vuneneen trennen. Also ech hunn dat och heiansdo bei mir, dass ech heiansdo och Fantasien hunn, déi ech am Fong immens verstéierend fannen, well se mech immens an eng Geschlechtsroll drécken a virun allem fanne ech se verstéierend, wa se mech an eng immens stereotyp weiblech Geschlechtsroll drécken, also immens passiv, immens Submissiv, mat engem grousse staarken dominanten cis Mann. An ech fannen déi Fantasien heiansdo immens verstéierend, einfach well et sou fern vu menger Realitéit ass. A wann ech dann och méi driwwer nodenken, da sinn ech och sou, dat fillt sech net gutt un, dat mécht mech dysphoresch, dat sinn net ech. A gläichzäiteg, an da weess ech halt sou, ech sinn awer eng Persoun, déi als. Fra groussgezu ginn ass an déi och vun Deeler vun der Gesellschaft a verschiddene Situatiounen nach ëmmer immens weiblech empfonnt gëtt an déi op déi och nach ëmmer ganz vill vun deem ganze Gender-Bullshit projezéiert gëtt. An natierlech mécht dat och eppes mat mer, well ech hunn dat gëschter enger befrëndener Persoun ganz schéin. mengen ech, erkläert, esou datt ech keen esou d'Gefill hunn, datt ech esou alles probéieren auserneen ze huelen an dee grousse Knuet esou ze disentanglen a gläichzäiteg liewen ech awer nach ëmmer an enger Welt, déi do dergéint schafft an déi am Fong alles mécht, fir dee Knuet nach méi grouss ze maachen. Dat heescht, am Fong kämpfen ech net nëmme géint de Knuet, mee ech kämpfen och géint de Knuet, dee sech. verknuede wëll. An ech mengen, datt dat och wahrscheinlech mat sexuelle Fantasië ganz vill de Fall ass, well ech hu jo net ugefaang Saachen ze deconstructen a sinn dann aus der Gesellschaft rausgaang an hunn elo schéin probéiert alles auserneen ze huelen, mee ech sinn nach ëmmer an där Gesellschaft. Jo, ech denken déi beaflosst halt einfach och Fantasien, eleng schonn nëmmen, wa mer u Schéinheetsidealer oder esou Mikro-Schéinheetsidealer denken, wéini dat Männer hunn dierfen Hoer op der Broscht hunn a wéini dat sou missen komplett plakeg sinn, do kann ee sech jo innerhalb vun e puer Joerzéngter esou Medien ukucken an einfach gesinn, dat dat immens séier ännert An esou änneren halt och méi lues zwar aner Saachen. Déi Froen zum Beispill vu kann ee sech eng Fantasie visualiséiere loosse vun enger sougenanntener kënschtlecher Intelligenz. Ech géif dovunner ofroden, well ech déi Biller an déi Maschinne fir extrem problematesch halen, also vun deem wéi se entstinn an och vum Energieverbrauch. vun den Trainingsdonnéeën, wou all méiglech Saachen dra sinn. Mee ech ka mer virstellen, datt et iergendwann eng Kéier immens normal wäert sinn, fir sech vläicht esouguer sech selwer an ee Porno ze integréieren oder sech déi generéieren ze loosse wéi ee grad dat gären hätt. Ech ka mer virstellen, datt dat iergendwann an e puer Joerzéngter esou wäert sinn. Ech wollt nach kuerz op eppes reagéiere, Robin, wat s du soos, datt am viktorianeschen England d'Fantasie sech vill dann ëm de Knëchel vun der Fra gedréit huet, well dat dat eenzegt war, wat iergendwéi sozial an an den Normen erlaabt war. Ech sinn awer zimmlech sécher, datt et och an där Gesellschaft Persoune gi sinn, déi reegelméisseg haarden Analsex haten a Persoune gi sinn, déi reegelméisseg Orgien haten a ganz aner Saache gemaach hunn. Also ech menge schonn, datt d'Gesellschaft an d'Kultur d'Fantasië beaflosst, mee et gi warscheinlech och ganz vill Saachen, déi mer guer net wëssen. Jo, ech ginn der do absolut Recht. Natierlech jitt och an dëser Zäit. Mäi Wonsch ass et net, fir vun engem grousse staarke Mann mat lauter Bibis gefëllt ze ginn. Ech ka mer awer och gutt virstellen, datt am viktorianeschen England awer trotzdem och déi Leit, déi. haarden Analsex haten a guer näischt konnte mat däerem ganze Knëschelfetischismus ufänken, dat trotzdem hu missen entléieren, well se awer an enger Gesellschaft grouss gi sinn, déi esou war, Gât, du muss op e Knëschel wichsen. Absolut. An jo, ech ginn do och nawell natierlech ganz Recht domat, dass mer villes guer net wëssen, well natierlech eng Dominanz, deen dominanten Deel vun der Gesellschaft d'Geschicht schreift, a grad déi, déi net den Normen entsprach hunn, natierlech och immens invisibiliséiert goufen, wa se iwwerhaapt d'Méiglechkeet haten, fir iergendeppes ze visibiliséieren. Jo, an et ass, mengen ech, och einfach e Bléck op eng Gesellschaft, deen halt esou vun haut ass. Also haut maache mer dann eben de Geck mat den Leit deemools, ouni genau ze wëssen, wat hir sexuell Fantasien an Praktiken wierklech waren an halt och fir eis selwer esou als méi opgekläert an méi manner prudent an esou weider duerzestellen. Also ech mengen dat ass schonn einfach esou eng Erzielung déi mir hunn iwwer d'Leit vun deemools, mä bon. Vläicht wa mer géingen eis Grousseltere froen, wat deenen hir Elteren oder deenen hir Grousselteren sou gedriwwen hunn, géinge mer Äntwerten dorobber fannen, mee vläicht sinn dat och just meng Fantasien. Wann s du dat mëss, wann ech géif lo eis wësse wat dobäi rauskomm ass. Wat ech u sech spannend fannen un eisem haitegen Zäitalter, wou een jo net just wéi bei de Viktorianer Bicher hat, wou ee ka Saachen dra fannen, ass dat mer zimmlech einfach am Internet kënnen op Pornosäite goen, wou d'Leit anonym, also gréisstendeels anonym, erëmsurfen an da warscheinlech awer och vill Saachen uklicken, déi an hir Fantasiewelt rageet oder op alle Fall Saache sinn, wou se iergendwéi en Interesse hunn an een da vläicht e bëssen, sécher kee gutt, awer vläicht e bësse bessert Bild kritt, wat d'Leit esou beweegt an wat se. vläicht fir Fantasien hunn, déi se net onbedéngt ausliewe wëllen, mee déi se sech awer vläicht emol ukucke wëllen. Also ech mengen, et gëtt elo op jiddefalls ganz vill Ureegunge fir eis Nolauschtererinnen, fir éischtens driwwer nozedenken, wou dann hir Fantasien hierkommen a wou se sech vläicht nei Fantasien siche kënne goen. A wee schonn ëmmer enker dovunner gedreemt huet, Chemsex ze hunn, dee kann elo ganz genee oppassen, a wee keng Anung huet, wat dat ass, a wëll Fantasië kréien iwwer Chemsex, dee muss nach vill besser oppassen. Dat ass nämlech elo d'Thema vun der Rubrik, déi den Elie eis wäert presentéieren. An do virdrun wëll ech iech awer nach all Merci soen, éischtens dir Robin an dir Elie, fir mat d'Schwätzen an Diskutéieren, an eisen Nolauschterer, inne fir d'Nolauschteren. Bleift eis weiderhi Trei an spread the word. Also mir freen eis natierlech iwwer all Like an Share an Bomi oder Tata oder soss Kolleg innen denen der begeeschtert vun dësem Podcast erzielt. Sou an elo loossen ech eech. Ciao ciao. Ciao. Ciao. Eng gutt Fro. Gutt gefrot. Rubrik Chemsex Kategorie Eng gutt Fro Wat ass Chemsex? Nodeems mer iwwer Sober Sex geschwat hunn, ass et elo un der Zäit iwwer Chemsex ze schwätzen. Wat ass Chemsex, wat sinn d'Risiken a firwat maachen d'Leit et? Chemsex steet fir Sex with Chemicals, also Sex ënner dem Afloss vu Substanzen. Déi meescht vun dëse Substanze sinn illegal an dës Rubrik ass net do fir een ze encouragéieren dës ze huelen. D'Zil ass opzeklären, fir datt ee sech de Risiken méi bewosst ass an esou bewosst Entscheedungen treffe kann. Obwuel Sex, nodeem een e puer Béier oder Glieser Wäin gedronk huet oder nodeem een een Joint gefëmmt huet, och domat rafale kéint, geet et Persounen, déi geziilt Chemsex hunn, oft ëm eppes aneres. Hei sinn d'Substanzen nämlech geziilt Deel vun der sexueller Aktivitéit, et ass eppes wat geplangt an organiséiert ass, wou ee sech drop virbereet a wou ee sech och spezifesch dofir trëfft. D'Zil ass Sex ënner Afloss ze hunn, oft am Grupp an iwwert ee längeren Zäitraum vun e puer Stonnen bis e puer Deeg.

Firwat ass Chemsex a verschiddene Kreeser beléift? Dës Praxis kann d'sexuell Erfarung verstäerken, et steigert d'Loscht an d'Erreegung an hëlleft, méi laang duerchzehalen a méi laang Sex ze hunn. Et entspaant och de Kierper an esou si verschidde Sexpraxisse wéi zum Beispill Fisting méi einfach. Well een manner inhibéiert ass, also sech méi traut, kann dëst sech befreiend uspieren an et engem erméiglechen Saachen ze maachen, déi ee sech soss net traue géing, vläicht och aus Angscht jugéiert ze ginn. Dëst kann ee Raum fir sexuell Exploratioun, Experimenter a Spiller schafen, dee befreiend a spannend ass. Et kann engem och Gemeinschaft bidden a sozial Kontakter, eben well ee sech mat Persounen trëfft, déi dat nämmlecht Zil an déi nämmlecht Interesse verfolgen. Heiansdo mécht ee vläicht och mat, einfach fir Deel vun engem Grupp ze sinn. Besonnesch wann een oft an iwwer Deeg Campsex bedreift, kann et eng Form vu Vermeidung sinn, Et lenkt een vu sengem Alldag of, vun de Problemer, der Einsamkeet oder der Langweil, déi ee soss vläicht verspiere géing. Wat sinn d'Risiken a wéi kann een dës minimiséieren? Vill vun de Substanzen, déi fir Chemsex geholl ginn, kënne süchteg maachen. Se sinn och Op laanger Zäit net gutt fir d'Gesondheet an et besteet de Risiko, ze vill ze huelen an dann ee schlechten Trip ze hunn, d'Kontroll komplett ze verléieren oder eng Iwwerdosis ze maachen. Dëst kann liewensgeféierlech sinn. Et ass dofir wichteg, sécher ze goen, dass een och dat anhëlt, wat een huele wëll. Et mécht also Sënn, Substanze virdrun ze testen, fir ze wëssen, wat dran ass a wéi potent se sinn. Och verschidde Substanze mateneen ze mëschen, beréit ee méi grousse Risiko fir de Kreeslaf. Generell gëllt och hei de Prinzip vu Go low and go slow, also fänk lues un a mat enger klenger Dosis. Wann een high ass, besonnesch iwwer eng länger Zäit, kann et sinn, datt ee Saache mécht, déi een dono, wann ee rëm nichter ass, bereit. Et geet ee méi einfach iwwer Grenzen, et besteet also eng kierperlech Verletzungsgefor an et kann ee sech dono fir Saache schummen, déi ee gemaach huet, mee déi een nichter net gemaach hätt. Wann een net nichter ass, kann ee säi Konsens och net méi fräi ginn. Et ass och wichteg, sech Weider ze hydratéieren, gesond ze iessen a genuch ze schlofen. Wéi bei anere Sexpraxissen ass et och wichteg, sech ze schützen, sief et mat Kondomer, Gleitmëttel, Händschen oder Leckticher. Och d'Material, wat ee gebraucht, fir d'Substanz anzehuelen, soll een net deelen, fir esou eng Ustiechung virzebiegen. Well een net niichter ass, ass de Risiko méi grouss, dass een dëst vergësst. Et kann a verschiddene Fäll Sënn maachen, PrEP anzehuelen, also Medikamenter, déi een am Virfeld virun HIV zum Beispill schützen. Generell ass et unzeroden, dass op mannst eng niichter Persoun dobäi ass, déi oppasst, dass et jidderengem gutt geet, dass ee proppert Material benotzt, dass ee sech richteg schützt an net iwwerdoséiert. Wann een iwwert e puer Deeg Chemsex huet, kann et och schwéier sinn, rëm am Alldag ze landen, sech ëmzestellen an zum Beispill fit op der Aarbecht opzedauchen. Et kann een ënnert engem Drogekuader leiden an op laang Zäit erhéicht et de Risiko vun Depressiounen oder Angschtzoustänn. Et besteet och ëmmer de Risiko, erwëscht ze ginn, well d'Substanzen illegal sinn an dowéint legal Konsequenzen ze kréien. Chemsex kann och een Impakt op engem seng Bezéiungen hunn, jee nodeem wéi vill Plaz et an engem sengem Liewen anhëlt. Woubäi jiddereen fräi entscheede kann op e Chemsex wëll, ass et wichteg sech den Risiken bewosst ze sinn an ze probéieren sech, an déi aner, esou gutt wéi méiglech ze schützen. An du? Verléiers du dech gär beim Sex oder bass de léiwer bei der Saach?

An dëser Zäit, mäi Wonsch ass et net fir vun engem grousse staarke Mann mat lauter Bibis gefëllt ze ginn. Merci. De Joël laacht. Just doriwwer wéis de dat gesot hues, net doriwwer dat dat net deng Fantasie ass. Ech fannen ech fannen ech fannen de Gedanken awer och zimlech absurd a lächerlech. Mee.